Toý edenimize dört ýyl boldy. Ekläňok, saklaňok. Meň pulum iýip ýatyrsyň. Hakyky nýudaçnik sen. Ol höw köşeş ýok. Dostlaryňa tersini diýýä. Sen öýde aýalyň aldyryp, we aýagyň galdyryp ýatyrsyň, aýalyňam ekleýä, saklaýa. Utaş ýoklanaň sen diýýäler. Belan sapy diýýäler. Al jaýyň, ýat, pul äkit-de Resul aga alar. Geçenki ýaly ýitiräýsem men seň özüňi ýitiririm. Tapys pulam nerden? Bu ýerde it ýok boldy. Pul ber, nahar ber, ýene bir zat ber. Beribem ýaladym men-ä. Geç. Hazynam. Seret men näme alyp geldim. Näme? Bul Santa Claus'un metinden çaýyň ýarty puluna şuny satyn aldım. Men 4 ýyllap şeker Köşeş, bermedim. köşeş bir mit hemme zat düşündirjek. Geçeliň bu çaýy. Geç. Klausjan. Diňle Halina, bul Santa Klausyň neslinden günüň dowamynda üç sany podarka berýär. Birini aýan satyn almakam aldym. Saňa-da şu wagt ikinji podarkamy berdireýin. Saňa şu wagtlar-a köş uçar ýaly suw berdireýinmi? Eliň şeýt, Klaus! Suw! Gördüň dämi? Şonuň ýaly ýagny ikinji podarkasyny aldyk. Indi biz jaýam, maşynam problema däl. Biz baý bolarys, gowy ýaşarys. Üçünji podarkany hem alaly. Jaý alaýaly. Daway, Santa Klaus, bize täze jaý!

Nirä gidip nirden gelýä bul oglan hemmämize gyzyklyda şu sýomkadan soň nirä gidýänine biziňem bilesimiz geldi şu wagt iş ýerine garaşdyk garaşdyk ahyry geldi ne atam atam indi atam nol ýetmiş edin şu wagt tutduk biz trendeýneşik dükanyna işleýän ekeni indi bir ýerik gitmäkä şoňa sorag berip ýetişeliň bu gün Tiktokda Ata nol ýetmiş ýedi diýip tanalýanyň ýanyna geldik. Her wideosyndan soň ýöräp gidýär. Hemme kişä gyzykly şo soragyň nirä gidýänini bilesi gelýär. Şoň üçin şu gün Atama sorag jogap almana geldik. Atam, saňa sorag. Her sýomkadan soň nirä ýöräp gidýäň? Seýit bilýän men şo soragyň jogabyny maňa aýtmak kynda ýöne her sapar men wideo çykarýana şonda wideoň aşagyna komentariýa ýazýan maňa baledi edýän dawaý dälim dawaý atam dawaý bol goýber hakykat diýýän oglanlar gyzlarym şolar üçin şolar bilýämkä men şular ýalak her sýomkadan soň nirä gidýänimi egerde şol soragyň jogabyny bilýän bolsaňyz meň adymdan We biz trend erkeni sukanyň adyndan çygarýan ýüz prosent koja kowuşjamyzy kim birinji komentarýada dogry jogabyny ýazsa erkek ýaly gyz oglan tapawudy ýok şoňa sowgat berýändir. Soragyň jogabyny ýeňilleşdirmek üçin size dört sany podskazka berjek. Birinji öýe, ikinji işe, üçünji maşyny eýesine bermäne, dördünjem swidaniýa. Atam soraga gyzyklandyrdyň baýrakly sowgatlar goýduň. Indi kim birinji komentariýada soragyň jogabyny bellese biz trend egneşik magazynyň adyndan we atam nol ýetmiş ýedi yň adyndan şular ýaly arassa boş krasowkalary Dörýän diýýäň dämi? Ene ýöredim onda. Atam indi nirä barýaň? Atama adatdaky bolşy ýaly ýene-de gitdi. Kim şoň nirä gidenini bilýän bolsa komentariýada belläň sowgatlarymyz size garaşýa.

Eý muňa bölek ýokdur jigim. Mende-de ýokda agam. Eý bolýa me gidibersene. Agam. Agam. Gowy aýdym tapdym bra bet aýdym tapdym birje diňläp gör şuny.

Şuwara düýn öňňonlukda aýdym aýtdym da makgym. Hawa. Komentarýada iş şolla. Goýunçam bir aýt, aýdym aýdarmy, aýdym aýt. Aýtjak aýdym. Parhmahyrlar aýdyp berler. Höwesim bar aýdyma. Aýdasym gelýär. Gowy görýän. Hawa. Ine parhmahyrlar aýdan-da bolýar da, malçy aýdan-da bolanokmy. Howa gaty geň zat daro nä çopanam aýdym aýdyp bersene düşýäňmi hoo onda syçrabildiler bular laý hoo körpem hoo körpem. Ýaman kän gürleýän ekeniňä.